jalqabni dubbiidhaa maqaa rabbiitii rabbii rahmata qabu yaa ayyuhan nabiyyu yaa ergamaa kiyya muhammad sii fi ummanni kee idaa xallaqtumun nisaa'a yoo beera hiikuu feetan beera itti ida'amanii jirtan faxalluhunna liciddatihinna waytii isiin

waytii hiikkan argamte hubadhaa. Akka achirraa taakka jettan warri lakkaayu'utti ajajame jaarsa akka isii deeffatuu fedhan takkaa deeffatuu fedhe odoo iddaan hin dhumne itti deebitan takkaa deeffattan.

mana itti hiikamte mana itti hiikamte keessaa hin bayin hanga iddaan isi'ii dhumtutti illaa an ya'tiina bifaaxishatin mubayyina yoo dilii mul'attuu dalayde malee sun zina'a gaafas isii qixaaxu'uuf ni baafamti Takkaa faahishaa jechuun nama mana san taa'u kan akka warra jaarsaa arrabaa fi waan biralle'een dhibu. Kun waan shaafi'iin je'e gaafas ni baafamti haala hammaatuu is'iitiif jecha. Watilka huduudullah wanni dubbanne.

akka qixaaxamtu godhee laa tadrii allaha yuxdisu bacda dhaalika amraa waan rabbiin eega takkatti takkaa lamatti hiikee fidu ati hin beeytu wanni rabbiin eega isii hiikee fidu rabbiitu beekaa isii deeffatuu qalbii isaa keessa buusu.

Cinqii ragaa bayuun fidu Rabbumaa je'aadhaa ba'adhaa. Zaalikum yuu'adhu bihii waan dubbanne saniin ni gorfama. Man kaana yu'minu billaahi wal yawmil aakhir. Namni rabbii fi guyyaa qiyaama'atti kan amane taye. Ammoo namni rabbii fi guyyaa qiyaama'aa hin dhugo'oomsin.

akkana goote je'ee isa komatu hin jiru qad jacala allaahu likulli shay'in qadraa rabbiin waa hundaaf hanga beekamaa waytii beekamtuu godhee jira rakko'oo fi bal'olleen hanga itti dhumtu qabdi kan rabbiin muree dabarse

akka irraa cite nuu himte maalif dhiiyni isi'ii kan shantamaa gadii dhiiga aada'aati kan jahaatamii olii dhiiga aada'aatii miti waan shantamaa fi jahaatama jiddu'uu isii gaafanna duuba yoo dhiiga sani jette dhiiga san hoggaataan

iddaan isi'ii eegaa hiikamtee baatii sadii taa'u wallaa'ii lam yaxidna dhalaan hiikame kan takkaa dhiiyni itti hin dhufin joollummaa fa'aaf iddaan isi'iitis baatii sadii yoo dhalaa jaarsi irraa du'e hin tayin.

Nama Rabbi sodaatee waan inni je'e dhagaye yaj'al lahu min amrihi yusraa. Rabbiin amrii isaa takkaa dubbii isaa tan addunya'aa fi aakhira'aa isaaf laaffisa. Inni rakkoo hin arguu waa takka ittin jabaatu. Dhaalika.

Askinuuhunna min haysu sakantum beera hiikkame cinaa mana isin keessa jirtanii keessa galchaa min wujdikum hanga dandeeytii takkaa humna teessanitti walaa tudaarruuhunna

Isinii fi beerri isinii hoosisu wal gorsaa, wal mariyadhaa, wal tayaa. Waan hoosiftuun beekkamaa waliin muraa. Wa'in ta'aasartum yoo wal tayuu diddanii takkaa dadhabdanii wal dhibdan. abbaan horii isiin barbaadde kennu'uuf didee isiin san malee hoosisuu diddee wal rakkisan wal tayuun jabaate fasaturdicu lahu ukhraa beera biraatitu isaaf hoosisa haati hoosisutti hin dirqamtu Yoo beera biraa dhaban haati hoosisu'utti dirqamtii, abbaan mu'uya isi'ii kennu'utti dirqama. Akka Dohhaak je'etti, Liyunfiq dhuu sa'a, Namni horii guddaa qabu kan itti bal'o'oo, beera hiikamee fi beera isaaf hoosisu, haa nafaqu haa qallabu min sa'atihi waan qaburraa itti bal'isee waman qudira alayhi rizqu namni rizqiin isaa itti rakkifamte hiyyeessi falyunfiq mimmaa aataahu allah waan rabbiin isaa kennerraa hanga humna isatti isaan haa qallabu if dhibu'uun mal'etti laa yukallifu Allaahu nafsan illaa maa aataahaa Rabbiin nam tokkollee waan isaaf kennetti malee waan biratti hin dirqu waan dureessa itti dirqutti hiyyeessa hin dirqu namuu hanga dandayutti Ajaja Rabbii dalagaa. Sayajcalu Allaahu bacda cusrin yusraa. Rabbiin eega rakkoodhatii bal'oo fida. Eega jabaattee laafina fida. Eega hiyyumma'aatii durummaa fida. Tanaaf jecha Rabbirraa garaa muratuun dhoowwama.

tan amrii Rabbiiti fi amrii yookaa ajaja ergamoota isaa diddee jallattee jallina keessa wasanaa baate fahaasabnaahaa hisaaban shadiidaa duuba warra biyya sanii waan isaan balleessanirraa gaafii jabduu isaan gaafannee